thank you so much tugoko confit in bado na ndageria muno muno muno na ndahota kuona mam haha wangari wa kambera ona ndiraigua wega ngĩgwĩta ũguo ndĩrenda tu gũgwĩta mam na ndakena muno nĩwe gũkorwo wĩ haha ũmũthĩ tamba tũgeithie Ah, mũrĩega eroreri aitũ Ah, ah, Holy J TV na Babs TV aha Ah, Ah, twĩ gũkũ Comfy na nĩ njũkire niĩ mwenyewe personally na ndoka nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ rĩa maina kangoma kangoma nĩwaigua ũrĩa ndatĩtĩrithia na ndagucĩrĩria kangoma ngoma ni ngoma ya marebe nĩ ndarama tondũ maina Atũhũragĩra marebe hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na ndaci yetagwo Kĩambogo, Kĩambogo Lesi Lesi, nĩwe wahũraga marebe, nĩwe wahũraga ngoma, yaani marebe na gĩthwaĩri metagwo ngoma. Na hĩndĩ ĩrĩa twainaga kũu na maina ka ngoma, nĩwe watũhũragĩra nginya ngĩina, aniee, nĩ wona? Eh, kĩnũthi kĩina aniĩ naniĩ nginya ngĩgoka kũina baba ndacokia mĩgue nyũmba kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra ngai ningĩ ririkana wendo ndũikagĩrio mbũgũ we ũthiĩ nineve tiga gũthiĩ taricici rĩu hĩndĩ ĩrĩa twakoragwo kũu nake kĩnuthi akĩina shifta akiuga ndekũrera shifta na niĩ ngĩina atĩ kĩnuthi mwana wa irimũ ndiragwĩtigĩra ndĩrenda gũkũrute mũrata ũcio waku mũnanagia maina kangoma ana ta ndare kũrĩa gerĩguo-inĩ tondũ nĩ wanyonithanirie na mũcumarĩ akĩnjĩra marutaga wĩra nake Garissa Kĩrũrũngano ka ngoma nĩ ka mwena ũcio wa mwena ũcio wa gũthiĩ Garissa, akĩmenya naniĩ rĩu hau hau no gũtirĩ mũndũ ũtangĩgweta ũkamenya "Ah, oh, nĩ wanyendithania mũcumarĩ nake njĩra we wathire kwa Koffi Olomide arĩa maina inde inde moni inde akusagula inde yes rĩu rĩ nĩkĩo tũkire gũkũ nĩkĩo njũkire tondũ maina kangoma ndĩ mamu wao na tondũ ndĩ mamu wao ona arĩa mararehete mũhahĩ wa mũcerereko makauga atĩ ona ana maina kangoma rĩ ana njĩra ĩ nĩ andĩkĩire wa kambera rwĩmbo rũrĩkũ rũa rwa rokobi orobide wa cibuta nĩ nĩ wakĩandĩkire na nĩ ndandĩkire maina araigua ruo mũno aroka nginya gwakwa na arauga mbara citũ na niĩ we wanja

Maina nĩ kũmũteithia ndamũteithia. Nĩ ndĩrarĩ na kĩrabu kũrĩa Nyahururu, na ndetire Maina kangoma oke ahũre cũ kũrĩa ainage gwakwa. Kũu githĩ ti kũmũteithia? Na aga, ndahũraga thimũ ĩkaga, ngahũrĩra nginya mũka. Ndahũra ningĩ ngorwo nĩ mami wao. Mami wao ona korwo no arie na auge we akambera. Thimũ iria nahũra ti cia gũka gũtungĩrwo nyĩmbo nĩ cia gwĩta maina ka ngoma oke wĩra ndĩmũrĩhe ũguo ona niĩ ũguo mamu no arute wĩra ũcio na nĩkĩo njũkire gũkũ na nĩ ndĩmwendete mũno makĩria makĩria mũno na makĩria mothe tondũ kwĩna tũrĩa nĩme tũraira nyĩmbo citũ ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ inyuĩ mũnyendete arata akwa mũthiĩ youtube mũthiĩ youtube mũth- mũ- mũ- mũ- mũ- mũcribe na mũraiki na mũkomendi endi ũguo nĩgetha nyende wega agĩtĩa kĩnene mũno ndauga nĩ thengio mũno mũno no ũtanathiĩ tabo twĩre tondũ nĩ watũheaga story kega mũno ka ũrĩa mũkoretwo na maina ka ngoma Rita rĩaku rĩa mbere gũkorwo na Maina ka ngoma kwarĩ mwaka ũrĩkũ? Rita rĩakwa rĩa mbere gũkorwo na Maina ka ngoma kwarĩ 19 ĩtagwo atĩa rĩu ngumiuga atĩa na gĩkũyũ hĩndĩ ĩrĩa kwahũrirwo bomb blast 97, 98, 90? no ndĩmĩririkanie na kwarĩ kwarĩ tarĩki mũgwanja mweri wa kanana mwaka wa ngiri ĩmwe na magana kenda na mĩrongo kenda na inyanya mbomu ĩgĩtũrĩkio njũrie woi woi woi haya hĩndĩ ĩyo nĩguo tonanire na mainaga ngoma nĩ maigua mwaka ũcio na nĩguo tonanire na na nĩwe wahũrire drama ĩyo ya ĩyo ya ya bomb blast na inyuĩ na, na nĩ ngũriganĩirwo nĩ kwenda nĩ mere mere andũ acio ndamera makiraibu ĩĩ Ah, he komedi na makomendi hena hena eh, nyamũ yakwa ya youtube rĩ ya mbere nĩ ya nĩ ya hijackirwo yetagwo wakabera master ĩyo nĩ ya hijackirwo mũthiĩ wakabera wakĩandege youtube mũkiraibi na mũraiki na mũkomendi Wow, nĩ twacokia ngatho mũno mũno mũno na nĩ ndona nĩ ngũgwetha o rĩngĩ nĩgetha tũkona ga story kega nawe na ndũ- ndũnakena interview yakwa na nä ngenete nä interview ä no yanyu nä tondå maina kangoma rä ndä mwendete må tondå nä arä na må tumia na ciana na nä arä aciari ake na ngakena tondå rä rä maina kangoma kuma må thenya wa må thä nĩ mũndũ ũmenyekanĩte bũrũri ũyũ wa Kenya na nginya rũraya na mũtũ mũ- mũke tũmwambararie tondũ nĩ mũndũ mũtungi ta ngui ngui ĩtungaga ta ngoma Alafu mamu rĩ, alafu mamu rĩ. reke ngwĩre ngui ĩku- ĩtungaga ta ngoma tondũ ngui yugaga "Wu, wu, wu." nake ngoma akaua mama no mũgũkua nake ngai akauga nĩ mũgũtũũra sikiriceni Nĩma, mamu rĩ tondå må thä thabarä ya maina ka ngoma reke tuge ä kwanjia å må thä kuma rä rä a story ä no yeyumä ririe wä na expectation irä kå cia maina ka ngoma kuma tha ici launch ä no yake kuma thaa ici rĩ niĩ ndĩ na expectation tondũ nĩ ndona maina ka ngoma ndamũkora akĩnyua maĩ mahiũ ndaranyua kamũcuba na maina gakoma rĩ ahũthĩtwo nĩ aini tondũ wa kamũcuba kũnyua mũno mũno mũno na rĩu ndakora atĩ maga itaranyua ndamũkora nginya smartness ngai Athondeke ta bomu. ngai areta bomu rĩu a- aikarĩte ũguo ona

amenye mũtumia nĩ mũtumia na mũtumia nĩ gũtumĩria maũndũ o ũguo aratumĩrĩtie na aramũmĩrĩria o hĩndĩ ĩyo aranyuaga na rĩu marĩ o nake na rĩu hĩndĩ ĩno arĩ mwagĩrĩru na, na congratulation maina kangoma ndũnate ma- mũtumia waku na twana tũu twanyu no tũkaririkanaga mũthenya wa ũmũthĩ atĩ baba wao atuĩkire atuĩkire legend Christ nĩ ũndũ wa gũtungĩra andũ rwĩmbo na tiga nĩ wa njacari rĩ tũ- ah, reke tuge wa ũma tiga nĩ wa njacari rĩ maina kangoma ndangĩamenye- ndangĩramenyekire Nĩ na ma. tiga ningĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo zaku Etagwo- The critic the- zaku the- officer. zaku the kirikiko zaku the kirikiko ĩyo rĩ

Zaku Chris ũcio gĩtĩo atũre ũtũre ũmũrutĩire ngobia tondũ tiga nĩwe hau ũrĩ ndũngĩkinya na nĩ yakwĩra atĩ maina kangoma rĩu ũgũthiĩ nginya na ndege wathiĩ na ndege ũkarikana Chris go thengiũ mũno mamu